Bonġu, eh, merħba dina l-ewwel attività ta' dolodu u ħanibdew propju eh, ktib ġdid fjamant Ervin Villa u t-tara warajja u l-kas tal-maħzen mitluq. Eh, illum għanna ovvjament mistieden super speċjali l-awtur stess. wasal is-sensiela ta' Irvin Vella waslet diġà fil-ħames ktieb, dan huwa ħames ktieb, u eh, ħan nintaqgħu illum qed taraw hawnhekk ma' John A. Bonello. John, merħba. Grazzi Chris, grazzi lilek u lil kull min ingħaqad magħna. Eh, kif qed tajjeb inti llum se nitkellmu Iktar mill-li fuq il-kas il-ġdid, illum xtaqt nitkellem fuq il-karattri sekondari fi sensiela ta' Irvin Vella. Eh, matul is-sensiela nsibu għatta karattri li uħut minnhom jidru darba, uħut minnhom jidru iktar, li jgħinu li jmexxu l-istorja l-qoddim. U biex nintroduċi dawn il-karattri se naqra silti tqosra u bekk eh, minn qed isegwi jkun jista' anka jidentifika ftit il-leħen tagħhom, isir ftit iktar kif jaħsbuha. U eh, sa ċertu punt eh, ikun jaf ukoll mill-lenti tagħhom kif tidher l-istorja. Ħanibda bl-ewwel karattru li hija omm Irvin, eh, mara tad-dar, tħobb eh, issajjar ħafna u tħobb tnaddaf ukoll fissata fit-tindif. U ħanaqra kapitlu mill-ewwel ktieb mill-kas Manduka l-ewwel ktieb fis-sensier ta' Irvin Vella. Kapitlu 3 Martes Vella Stenniet ħames minuti jgħaddu minn x'inbina qalilha li ħiereġ, imbagħad fetħet il-bieb li mid-dar kien jagħti għall-garaxx. F'idha kellha biċċa ta' tfarfir. Kieku xi darba jiftakar jitfi l-imbierek dawl, bdiet tgerger weħidha. Mela, inkella jikser idu u jinser taħt darba missieru jrid. Missier Matteus, u hawn fil-ktieb insibu footnote żgħira li tgħid hekk, eh, minkejja l-insistenza tiegħu li ismu issa kien Irvin, hi kienet semmitu Matteus. U hekk kienet se tibqa' sejjaħlu. Missier Matteus kien wieħed minn dawk l-irġiel ossessjonati bil-kontijiet għolja tad-dawl. Kien jitfi kull swiċċ li jara, anke jekk xi ħadd ikun igawdi d-dawl. Martes kienet tgerger f'wiċċu, speċjalment meta l-vittma tal-ossessjoni tiegħu tkun hi, iżda mbagħad minn wara dahru kienet tagħmel bħalu. Bdiet tfarfar l-uffiċċju ta' binha. Kellha tagħmel dan bil-moħbi, għax minn meta kkapparra l-garaxx ma kien iħalli lil ħadd jidħol meta ma jkunx hemm hu. Ħlief għal Luca u Laura, it-tfal t'oħtha Mary Grace, li kienu għadhom kemm ġew lura mill-Kanada wara li r-raġel t'oħtha miet b'inċident fuq ix-xogħol. Luca u Laura kienu tewmin ta' ħdax-il sena. Minkejja li kien hemm tmien snin differenza bejniethom u bejn Matteus, li kellu dsatax magħluqa, huma kienu l-uniċi ħbieb ta' binha u kull ftit ħin liberu li jkollhom kienu jqattgħuh miegħu. Dik biċċa xogħol, ħasbet Martes. Żewġt itfal imħabbtin aktar mill-kbar. Ballet, lezzjonijiet tal-mużika, tad-drama, futbol, mużew. Kienet diġà qaltilha lil Mary Grace li dak ma kienx tajjeb. Iżda oħtha kienet supperva wisq. U writha li ħadet għaliha x'qaltilha. Tieħu għaliha kemm trid, ħasbet Martes, jien nibqa' ngħidilha. F'temp ta' ftit xhur, kienu draw jitkellmu Malti tajjeb. Mhux bħal oħthom il-kbira Monika, li donnha kienet qiegħda ssibha bi tqila biex taqbad ilsien ommha u missierha. Luca u Laura kienu jqattgħu ħafna ħin id-dar tat-tija Martes, għax kemm ommhom u kemm oħthom kienu jaħdmu ħinijiet twal biex ilaħħqu mal-ispejjeż li kellhom. Fil-każ ta' Monika, li issa kellha dsatax-il sena, Kienet tagħmel part-time fil-għaxijiet waqt li filgħodu kienet tkun l-università. Nhar ta' Ġimgħa, it-tewmin kienu kważi dejjem jorqdu għandhom, Laura fil-kamra tal-mistednin u Luca fuq sodda minn dawk li jinfetħu fil-kamra ma' Irvin. Is-Sibt kienet twassalhom Martes stess għal-lezzjonijiet tagħhom, imbagħad waranofsinhar terġa' żżommhom sagħtejn jew tlieta sakemm ommhom tkun ġiet lura mix-xogħol. Kienet issibhom kumpanija tajba, is-Sibt. Għax sakemm filgħodu jkunu l-lezzjonijiet tkun laħqet natfet u ħaslet, imbagħad toqgħod magħhom fil-kċina. Għalkemm dan l-aħħar, it-te u l-gallettini kienu saru jippreferu jaħduhom fl-uffiċċju ta' Matteus, għax donnhom kienu ġġennu meta qalilhom li qed jistudja biex isir investigatur. Hi kienet ħasbet li din tal-uffiċċju kienet xi ġennata oħra minn ta' binha, xi ħaġa tal-mument li tgħaddi malajr. Iżda issa bdiet taħseb li binha kien qed jieħu din il-ħaġa tal-investigazzjoni bis-serjetà. Bdiet tfarfar mill-inkwatri, li bħal kull ħaġa oħra f'dak l-uffiċċju kienu sfaw misruqin minn ġo darha stess. Kien neħħa xbijat tal-fjuri minn ġo fihom u minflok ġo wieħed poġġa ċ-ċertifikat li ngħata mill-iskola tas-sigurtà u fl-ieħor poġġa liċenzja ta' gwardjan privat maħruġa mill-kummissarju tal-pulizija. Tassew, ma kinitx l-istess bħal dik li ried ta' investigatur, iżda kienet bidu. La ġab dik il-kwalifika seta' jġib oħrajn. Għalkemm lilu ma writu b'xejn, fil-verità ħassi ta' kburija li kien irnexxielu jikseb dik il-liċenzja. Kien ħadha bi kbira wisq meta m'għaddiex mill-eżami fiżiku biex jidħol rekluta mal-Korp tal-Pulizija. Kien għamel ħmistax ma jiekol xejn, tant li kien tilef il-piż u nkwetat li seta' jagħtih xi ħass ħażin. Iżda mbagħad kien sab dak il-kors ta' gwardjan privat u daħal għalih b'ruħu b'ġismu. U reġa' fetaħ l-aptit! Issa kien beda kors ġdid u Mertes xtaqet ħafna li binha jirnexxilu jgħaddi minnu. Imxiet għall-iskrivanija, biċċa għamara li r-raġel tagħha kien iddobba minn xi ministeru fejn kien jaħdem għaxar snin qabel. Farfret il-lampa li binha kien xtara mill-internet, farfret il-kompjuter magħluq u rranġat il-karti li kien hemm f'mazz pulit. Innutat li binha kien qed iżommha sew din il-kamra, mhux bħalma kien iżomm kamartu. Hi u sejra tfarfar il-vetrina bil-kotba u x-xorb fuq ġewwa nett tal-garaxx, kienet għodda ħaditha l-wiċċa fit-tapit imqaddem li kien mingħalija remiet ħmistax-il sena qabel u li kien reġa' sab ruħu mal-art. Mela, dan għadu jeżisti, stagħġbet. Imma kif xejn ma jarmi dak il-minawl ta' żewġi? Hi u tfarfar il-vetrina sabet flixkun tax-xorb għadu ssiġillat. u għarfitu mill-ewwel. Kien għadu rikordju minn tat-tieġ tagħhom. U peress li huma ma kinux jixorbu, kien baqa' magħluq. E, anka dan ħadli issa, u nqiegħdu jien, daqq tiżgħar ma' ħħi n-nadar. It-telefon fuq l-iskrivanija beda jdoqq. Martez insiet il-flixkun u marret twieġeb. Hello? Hello, dak l-uffiċċju t'Irvin Vella? staqsa leħen miksur ta' raġel imdaħħal fiż-żmien. Le, wieġbet Martes. Eh, qbadt ħażin mela sinjura skużani! u qata', qabel Martes kellha ċ-ċans tispjegalu li l-garaxx kien tagħha u isem binha kien Matteus fil-verità. U hija, jerġa' jċempel kirit u kompliet tnaddaf. Dik kienet omm Irvin. waħda mill-karattri sekondarji li jidru tista' tgħid f'kull ktieb. Helwa wis, helwa wis bħala karattru.
Iva. Ta' tiħis sapport ukoll. Eżatt.
Min imiss issa karattru? Issa jmiss eh, wieħed mill ħanitek mill-favoriti tiegħi, ġifieri mill-karattri sekondari, ġifieri qed ngħidu l-karattri primarji huma ovvjament Irvin, Luka u Laura. Unħu pjaċir niktibhom ħafna. Imma dan eh, l-Ispettur Montebello li huwa eh, ftit ftit sar ħabib ta' Irvin, ġifri l-taqa' miegħu fl-ewwel każ u jisu f'kull każ eh, dejjem jitfaċċa xi ftit. Ekku, dejjem dejjem narawh, inkluż l-aħħar każ, eżattament. Eżatt.
Xi kulta Irvin imur għandu għax jirrispettaħ ħafna u jitolbu pariri ħanejtek tekniċi iktar iktar eh, peress li l-ispettur għandu ħafna esperjenza. Però insomma l-ispettur jispiċċa jmitti dejħu kol f'ħafna każijiet kif se naraw minn dal-kapitlu li ħanaqra mit-tieni ktib ta' ta' Irvin eh, il-kas ta' Sir It Strambi. Dan huwa kapitlu 28, l-Ispettur Montebello. Ħares lejn l-arloġġ. Sabhom kważi s-sitta ta' filgħaxija. Kien diġà dlam ċappa. Mingħajr ma qala' għajnejh minn fuq il-bieb tal-fabbrika ta' Calleja Brothers, l-ispettur beda jqalleb l-istazzjonijiet tar-radju biex isib xi ħaġa togħġbu. Għal din il-biċċa xogħol għażel li ma jużax il-mutur tiegħu. Minflok, issellef il-karozza tal-mara għax hu ma kellux waħda. Sab diska tal-Milied antika li togħġbu u ntefa' lura fis-sit jismagħha. Barra, ix-xita bdiet tqattar bil-mod. Reġa' beda jaħseb fuq l-istorja li rrakkontalu Irvin. Għal xi raġuni stramba, kien jafdah lil dak iż-żagħżugħ imbaċċaċ. Jafdah u jammirah ukoll għall-ħiliet investigattivi tiegħu. Sar jafu madwar disa' xhur qabel, meta Irvin mar jitolbu l-għajnuna dwar każ li fih kienu involuti żewġt aħwa minn Rabat. Irvin solva l-każ dakinhar, u bis-saħħa tiegħu rnexxielhom jarrestaw koppja kriminali u raġel ieħor kompliċi magħhom. Ħasra li ma daħalx magħna, ħaseb l-Ispettur. Kien jaf l-istorja kollha ta' kif Irvin, dakinhar, taħt l-isem ta' Matteus Vella, ipprova jidħol fil-korp u ma rnexxilux. Weħel mill-eżami fiżiku. Kien tkixxef dwar iż-żagħżugħ l-ewwel darba li ltaqa' miegħu, għax ried ikun jaf x'ħobż jiekol. Ix-xita tektket mal-pjanċi tal-karozza. Id-diska spiċċat u bdiet oħra. Kien programm idoqq diski antiki u ma qalliblux għax kienu jogħġbuh. bid-diski tal-Milied fl-isfond, ix-xita traxxax, id-dwal ipettu fit-twieqi tad-djar imbiegħda, in-nuqqas ta' karozzi fit-toroq, l-Ispettur sab ruħu f'burdeta ta' nostalġija ħelwa. Irnexxielu f'dak il-waqt imsaħħar jidħol fil-burdata u fl-ispirtu tal-Milied, xi ħaġa li donnu ma setax jagħmel qabel. Ħsiebu mar fil-mara u fit-tifel jistennewh id-dar, X'aktarx ibnu kien qed iħares lejn l-arloġġ u jgħodd il-minuti sakemm isiru nofs il-lejl u jkun jista' jiftaħ ir-rigal minn taħt is-siġra. Dakinhar, l-Ispettur Montebello kien għadu kemm ħeles minn biċċa xogħol li kien ilha għaddejja tlett ijiem. Dawk il-ġranet qattagħhom maqtugħ minn kollox. Bla mowbajl, bla internet, b'xejn. Waħda mill-emails li sab tistennieh fl-inbox meta mar lura l-għassa kienet issorprendietu. kienet mingħand Irvin, fejn talbu l-għajnuna dwar każ ta' serq. L-Ispettur ċempillu mill-ewwel u wara li ddiskutew id-dettalji tal-każ ftehmu li se jgħinu. Spiċċa xogħol ftit qabel is-sitta, biddel l-għassa stess, neħħa l-uniformi u libes kwejjeġ normali. Ma setax immur jgħin lil Irvin bħala pulizija b'mod uffiċjali, mhux meta kien għadu ma twettaq ebda reat. ċe, apparti s-serq li kien diġà qed jiġi investigat minn dipartiment ieħor. Però lil dan it-tifel irid jgħinu u għalhekk niżel il-marsa kif miftiehem. Irvin kellu sens ta' ġustizzja li l-ispettur kien jammira, forsi, għax ftit jew wisq, kien ifakkru fih innifsu meta kien iżgħar. Tnaqqas 30, jekk mhux 40 kilo, ħaseb bi tbissima. Il-mowbajl fuq id-dashboard beda jivvibra u ħasadlu ħsibijietu. In-numru m'għarfux. Wieġeb b'sempliċi hello. Jiena, qallu leħen familjari min-naħa l-oħra tal-linja. Hawn barra qiegħed, qallu l-ispettur. Tajjeb immens. Mela ħa nibda mmexxi l-kelm issa. Grazzi ħafna. Il-linja nqatgħet. L-ispettur reġa' ħares lejn il-ħin. Baxxa l-mużika iżda ma tfiex għal kollox. Jekk il-pjan t'Irvin jirnexxi ma kellux wisq aktar x'jistenna. Kien dubjuż kemm se jirnexxi. Fil-fatt kien esprima d-dubji tiegħu ma' żagħżugħ meta Irvin qallu x'kellu f'moħħu. Dik it-telefonata anonima speċjalment lill-Ispettur ma niżlitlux. u widdeb liż-żagħżugħ li setgħu kienu qed jagħmlulu xi naħsba. Iżdirvin baqa' jinsisti li kellu raġun u li t-telefonata kienet waħda ġenwina. Il-kundanna kienet se tinqata' ma ddumx. U forsi jirnexxieli nasal id-dar fil-ħin għall-ikel, ħaseb Montebello. U dak kien l-Ispettur. Sabiħ, sabiħ ħafna dal-karattru wkoll. Jogħġobni meta nikteb dwaru. Nħoss ek, nħu pjaċir ħafna n-riċerka l-bicċi tal-pulizija u kol. Ekku, lew kellek raġun da karattri sekondari jek jamlu ek, jamlu ek sabiħa wis l-istoria, titħol fija iżjed. Iva.
E, issa ħana għara karattru li ma jidir spiss, fil-fat der darba biss. E, karattru mit-tielet ktib, il-kas tal-gżejjer tat-teżor, Però huwa karattru partikolari jismu Toninu huwa eh, sajjid irtirat għawċi u issa taraw insomma x'sar jagħmel wara l-irtira. Ewa, fidek.
Eh, il-laqam tiegħu ċ-ċamajsu fil-fatt il-kapitlu hekk jismu, kapitlu 20 iċ-ċamajsu. Wara li mar ġab tazza te mill-bar tas-soltu, Iċċa Majsu ntefa' bilqiegħda taħt ċint baxx għal kenn mir-riħ kiesaħ. Poġġa t-te mal-art maġenbu. Ħareġ il-pipa u t-tabakk u beda jimlieha bil-mod. Meta fl-aħħar qabbad il-pipa, irrilassa jħares lejn Burbetta, sorġuta eżatt eżatt faċċata tiegħu. Kienet ilha għandu ħamsa u tletin sena u kien bidlilha l-magna darbtejn. kien jgħożża daqs waħda mill-bniet tiegħu, li kien ilhom li taru mill-bejta u marru jgħixu 'l bogħod, il-kbira Wied il-Għajn, tan-Nofs Brussell u ż-Żgħira l-Amerika. Burbetta iżda baqgħet dejjem miegħu. Lanċa tas-sajd ta' 36 pied, li min jaf kemm il-lejl qatta' fuqha fi żmien il-lampuki. Imma issa Toninu, jew kif kien jafu kulħadd iċ-Ċamajsu, kien refa' mis-sajd. Il-ħut naqas, il-kompetizzjoni ħraxet u hu xjah. Minflok intefa' jagħmel il-vjaġġi bit-turisti għall-Kammuna. Xi kultant, meta jinqala' xi grupp ġmielu, anki dawriet madwar Malta għamel. Minbarr'hekk minn fuq il-lanċa stess kien ibigħ affarijiet tal-baħar bħal umbrelel, nuċċalijiet tax-xemx, flipers, malji, maskri u anki xugamani. Fis-sajf kien jaqlagħha tajjeb, tant li apparti li hu u martu jgħixu komdi, kien jifdallu biex iżomm lill-burbetta pinna u anke jfaddal xi ftit. Fix-xitwa mod ieħor. Ix-xogħol kien ikun skars u għalhekk kien jintefa' minn kmien il-port tal-Imġarr. Jistenna li jinġabru biżżejjed nies biex jifdi vjaġġ ta' kemmuna u lura. Skanta meta dik l-għodwa hekk kif ħa t-tielet bela te, tfaċċaw erba' persuni quddiemu li għattewlu lil Burbetta. Inti s-Sur Ċamajsu? staqsieh ġuvni joħxon. Is-sur madwar iċ-Ċittadella qiegħed ibni, daħaq ix-xwejjaħ, jien iċ-Ċamajsu. Qalulna tagħmel xi vjaġġi lejn Kemmuna? Iwa, imma għadu ma nqarax ħadd tafx, irid ikun hawn mqar għaxra biex ngħabbi. Tridu tħallu mqar si oħra? U x'nagħmlu, nistennew hawn jiġifieri? Hawn jew lil? Jekk forsi tridu tieħdu xi bella tè, qalilhom u ppuntalhom lejn il-ħanut ta' neputih, ħamsin metru bogħod. X'ħin taraw in-nies jinġabru, ejjew u nitilqu. L-erbgħa Maltin telqu, minn quddiemu, lejn il-kafetterija, u Ċamajsu reġa' ntefa' jħares lejn Burbetta, titbennin maċ-ċafċifa tar-rima. Siegħa u tliet kwarti aktar tard burbetta salpat mill-Port tal-Inġar bi vjaġġ ta' sbatax-il passiġġier, fosthom l-erba' Maltin li kienu ġew ikellmuh kmieni kmieni. Is-sid u kaptan tal-lanċa bil-pipa mitfija f'ħalqu, tbissem kuntent hekk kif qabad l-ewwel erba' mewġiet u semgħa l-ħoss tar-raxx tal-ilma mal-ġnub tal-pruwa. Il-vjaġġ kien qasir, iżda biex jagħmlu naqra itwal, iċ-Ċamajsu dawwarhom dawra mal-gżejjer ta' Kemmuna u Kemmunet. Imbagħad daħħalhom l-art, rabat il-lanċa mal-moll u ftiehem magħhom li se jistenniehom hemm sas-siegħa ta' waranofsinhar. Dak kien iċ-ċamajsu. L-idea li rajt karattru li jidher darba biss hija biex nuri daw il-karattri li huma tipiċi Maltin u li naħseb, eh, mhux naħseb għax ikollha ħafna ħafna mit-tfal li nitkellem magħhom fl-iskejjel jgħidu li joġbuhom daw il-karattri. Ġifiri, naf li, li b'xi mod qed jaslu eh, ukoll. Ekku, ekku.
U naħseb il-karattru li jmiss partikolarment, partikolarment għax eh, ħafna naf ħafna anka eh, għarreja li jaqraw u ma fans gbar Tervin Vella li jisemmuha. Fidejk għalli tajdilna inti minni. Din u koll, din hija eh, waħda mill-iktar favoriti tijaj u koll. Innanna Speranza li hija nanna Tirvin, introduċejta l-ewwel darba fir-raba' ktieb il-kas Stella Maris. Ehm, għalkemm ġil semmit qabel imma bħala karattru li nisimgħu leħina dan il-ktieb l-ewwel darba li deret. Għandha xi ftit minn nanniet tiegħi wkoll, forsi għalhekk għal qalbi ħafna għax daqsxejn it-tnejn, kemm minn omm ommi u anke minn omm il-papà tiegħi. U hekk nieħu pjaċir ħafna niktibha kemm għal kif taħsibha hi fuq il-ħajja u kemm hi determinata u forsi xi ftit superva wkoll u anke s-sens ta' umoristiku tagħha Veru, veru, ma tinsiex malajr fil-fatt. Fil-fatt ħadd gost ħafna meta wara rajni għaf dan li ħadd taqra issa rajt anka fi ktif il-ġdid, hekk iso jess ġajna nanna fidejk ġon. Iva.
Ħanaqra fil-fatt kapitlu mill-raba' ktif fejn deret l-ewwel darba. In-nanna Speranza. Il-ħoss tat-telefon idoqq u tal-asfuri saffar bħalu imlew id-dar. Iżda Speranza la attendiet b'wieħed u lanqas bl-ieħor. Il-hearing aid ma kinitx fejn suppost tkun. Iżda merfugħa ġo kaxxa tal-Ferrero Rocher maġenb l-istess telefon. Ix-xwejħa mitlufa f'xogħolha gergret minn taħt l-ilsien, hi u tqiegħed għadd ta' ħwejjeġ mitwijin puliti ġewwa bagalja ġdida fjamanta. Imbosta nikkmandaw, Agħmel hekk, ma, u agħmel hekk! Imma mbagħad ħadd ma jersaq jagħti daqqa t'id. Mela, kieku jinkisrulhom idejhom? Ma nafx x'jippretendu. X'jaħsbu? Għax se joħduni magħhom Cruz kollox imħallas se jagħmuni? Speranza kaxkret saqajha ħafjin lejn il-kċina fejn marret tagħti daqqa t'għajn lejn lista miktuba b'ittri kbar. Il-lista kienet qiegħda fuq mejda tonda, bil-fruttiera żżommha biex ma ttirx bir-riħ tal-fann idur għajjien mas-saqaf. Rat l-għasfur fil-gaġġa jtir 'l hemm u 'l hawn, qisu miġnun. Iżda t-tisfir baqgħet ma semgħetux. X'inqalagħlek, Bobby, sbejjaħ? Titħabatx għax is-sħana llum! Jaqaw tridni noħorġok fil-bitħa? Dalwaqt, ta' ħanini, ħa titlaq ix-xemx. Speranza ġabret il-lista u ħaditha magħha fil-kamra tas-sodda. Bdiet tqabbel dak li kien hemm miktub ma' dak li ħadet u sabet li kienet insiet iddaħħal tibdila għal Gala Night, hekk kienet kitbitilha l-mara tat-tifel fuq il-lista. Kienet se tinfetaq kieku ġiet s'hawn tara għandhiex bżonn xi ħaġa. Mela! Dik dejjem għandha x'tagħmel. Ħa tbellaħ ħieli minn għalija, minn għaliha, bħallikieku jien ma kellix raġel u ma rabbejtx tifel ukoll. Fetħet gwarda robba qadima u ġabet il-libsa li tbiddel biha. Kienet ħititha għall-festa ta' sentejn qabel. Poġġitha pulita ġol-bagalja, fuq l-affarijiet l-oħra fil-wiċċ. Sadanittant it-telefon waqaf idoqq u l-għasfur siket ukoll. Speranza marret lura fil-kċina, kuntenta li ħelset battikata. Żbarazzat l-affarijiet li kellha fil-mejjilla u rat li ma kienx hemm imbarazz fin-nofs. Poġġiet il-kitla fuq in-nar u sakemm tagħli marret xegħlet ir-radju biex tisma' r-radju dramm. Meta ma semgħet ebda ħoss ħiereġ mir-radju ftakret fil-hearing aid u marret libsitha. Il-misħun fetaħ jagħli, ferret f'kikra fejn kienet diġa xeħtet tea bag, U meta lest trid it-te, mara trid ġġib il-ħalib u biċċa rowli-powli tal-ġamm mill-friġġ. Poġġiet mal-mejda iżda ma kellhiex ċans la tigdem bukkun u lanqas tixrob bela te. Għax daqqet il-qanpiena tal-bieb ta' barra u din id-darba semgħetha. Imma kif eżatt malli tpoġġi jridu jiġu jiksrulek id-devozzjoni? gergret hi u tiġġebbed mal-mejda biex tqum. Għaddej u d-dramm illum baqgħet teqred fi triqitha lejn l-intrata. U dak kien il-kapitlu fejn introduċejna lil nanna. Tagħmel iktar eh, apparizzjonijiet ovvjament matul l-istorja. Ekku. biex inkompli f'din it-tema fil-fatt, sifett hija l-karattru favorit tiegħi. Din id-darba ħanaqra kapitlu ieħor tagħha, imma mill-ktib il-ġdid li semmejna fil-bidu, l-ktib li għadna kif ippubblikajna. U eh, ħatkun dil-darba nanna ħatkun qed titkellem eh, fuq fuq, insomma biex ndiskrivi ftit l-istorja tal-ħażin iva. mitluq. bħala introduzzjoni. Dan il-bdin l-istorja jibda billi Irvin jisparixxi. Ħadd ma jkun jaffej qiegħed, ma ħalla ebda nota fejn mar, hemm misteru. U jibda tibda investigazzjoni din id-darba jibdewa Luka u Laura xiridu jisibuh. Meta fl-aħħar jirnexxilhom jisibuh, isibu li Irvin tilef il-memorja. U għawek propju dal-kapitlu li se naqra, il-nanna għandha xi kommenti xi tgħid fuq din il-ħaġa. Nisimgħu għal. Kapitlu 10, il-nanna Speranza. Malli t-tabib Grixti dawwar daru biex joħroġ mill-kamra, Speranza nefħet waħda qawwija. Da jitħallas jiġifieri ċ-ċuċu u xorta? Iskott ma! Qed jisimgħek! qalilha Twanny leħnu baxx u mimli mistħija. It-tabib baqa' jitbiegħed. Ta' bi ruħu ma kien sema' xejn. Almenu tih ċans joħroġ mill-kamra, kompla binha, mgħaddab. U x'niskott? Għalhekk dal-pajjiż qiegħed fiex qiegħed, għax kulħadd jiskott. Jien il-verità għedtlu, imbilli mar l-università. Ħela ħinu u ħin il-professuri li jgħallmuh ħa ngħidlek. U mit-taxxi tiegħi u tiegħek għamlu l-kors biex imbagħad parir tajjeb jarmih. Dak kif għedtlu jien irid isir. Żewġ metodi hemm. L-ewwel wieħed li tieħdu fil-post fejn tilef il-memorja. L-ieħor, dejjem jekk l-ewwel metodu ma jaħdimx, x'intendi, ittieħ daqqa b'aħal maqala. Taħdem dejjem u mela ġej b'ħafna kliem tqil u teoriji? In-nonna waqfet u daret fuq Laura. X'qal li jgħidulha? Retrograde amnesia, ngħid. Dik, kliem bombastiku li ma jfisser xejn. Insomma, jien ngħidilkom kif naħsibha, issa l-għażla intom tridu tagħmluha. Mhux ittieħ daqqa bħalma qalha, ma tarax, baqbet Martes omm Irvin. Ma smajtux x'qal it-tabib? He agħmlu intom, jien mhux se nerġa' nindaħal. Ara, daqshekk mara ġatwani. Dan kollu tlabli. Li qal it-tabib fi ftit kliem huwa li f'ħafna każi ta' amneżija bħal ta' Matti, l-amneżija hi temporanja. Iżda ma nistgħux inkunu nafu qabel tgħaddilu n-nefħa. Kien onest, qalilna kollox, issa nistennew u naraw. Mela stenna, la trid tistenna. Onest u żgur, jien lilek ras daqshekk imma. Tafdaw wisq f'dawn it-tobba, bħalli kieku mhux bnedmin komuni dawn. Qabel Twani kellu ċans jisplodi, Monika ħażlithom kollha. Zii Zii qed jiftaħ għajnejh. Kienu għaddew aktar minn seba' sigħat minn xħin l-ambulanza ġabritu mill-Ħamrun u wasslitu Mater Dei. Skont it-tewmin, matul il-vjaġġ, Irvin kien tħaddel u raqad. Ġie f'tiegħu meta niżluh l-emerġenza Hu għamel taħdita twila mat-tabib Grixti. Luca u Laura kienu tkellmu mat-tabib ukoll u qalulu li kuġinuhom qed iħawwad u mhux jiftakar ċertu affarijiet. Spjegawlu għaliex kien liebes kif kien liebes u fejn sabuh. U t-tabib wara li nvista lil Irvin kien sejjaħ lil żewġ uffiċjali tal-pulizija. Għamel hekk għax deherlu li d-daqqa li qala' f'rasu ma kinitx aċċidentali. Iżda xi ħadd tajhielu. Il-Pulizija staqsewh salt mistoqsijiet, kemm lil Matti u kemm lit-tewmin. Wara kitbu rapport u ġegħlu lil Twani jiffirmah. Ħa nieqaf hawnhekk ħalli ma nikxifx ħafna iktar mill-istorja, imma dik kienet insomma l-esperjenza tan-nanna kienet titkellem ukoll. f'dan il-każ. Ekku, ekku.
Proset, John, vera eh, kienu siltiet mhux tas-soltu u kif tajt, angolu mhux tas-soltu għal angolu mhux tas-soltu għal karattri mhux minflok Irvin u hekk l-oħrajn. Iva,
U anka meta mmur naqra ehm, ikolli daw is-sessjonijiet fil-skejjer meta naqra, normalment dejjem nintroduċi lil Irvin u lil Luka u Laura li huma dejjem il-protagonisti u dejjem fix-xena, ma eh, dawn il-karattri kif kifet fil-bidu sekondarji naħseb li jgħinu wkoll imexxu l-istorja l qudiem minn angoli differenti. Jagħmlu l-istorja iktar interessanti, joħolqu forsi ftit sens tumorizmu. Ekku, ekku.
John, xinajdlek, grazzi ħafna. Ehm, infakkar naturalment il-kull minn qed isegwi hawnhekk waqt dan il-festival ta' ktieb online li il-ktieb kol kodba kollha ta' Irvin Vella, però partikolarment eh, dan il-ġdid il-każ tal-maħżen mitluq. Dan l-aħħar dan it-tip il-ġdid tistgħu takkwistaw kopji ffirmati mill-awtur, propju minn John, billi meta tixtruhom minn fuq is-sit tagħna merlinpublishers.com, ħafna minnkom qabbli għandkom anke l-vouchers li tawkom il-kunsill tal-ktieb stess, intom u tordnaw fil-kaxxa tal-kummenti tiktbu tagħmlulna nota li tixtiequ kopja ffirmata u aħna nibagħtulkom iffirmata minn John stess. Grazzi ħafna John.
Grazzi lilkom u lil kull min segwa. Grazzi.